Alfred Buttigieg, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Jien ħansaqsik mill-ewwel insertajt naqra kurjuża għal fejet issir dil-interrogazzjoni. Well, l-interrogazzjoni l-għonet ħadit li erba snin minn ħajti biex l-estejta. Isa.
Għax
tant sibtha diffiċli li nsib il-formula biex taħdem li ħaditli ħafna ħafna żmien. L-interrogazzjoni tibda bi qtil. Qtil li forsi niftakruh u l-protagonisti f'dan hawn għandek tnejn min-nies, żewġ nisa li huma Lovers hawn, maħbubin. Sewwa.
U waħda minnhom kienet involuta jew forsi mhux daqshekk involuta fi qtil. U l-oħra hija l-maħbuba tagħha li qed tfittex il-verità. Li hemm interessanti fid-dramm huwa li daw they reenact, il-kelma Maltija qatt ma stajt insib x'inhi, din l-interrogazzjoni li saret snin qabel u jagħmluha bħala kull ġimgħa jagħmluha d-dar fil-privatezza tagħhom and they reenacted. Alright? Bl-idea li għandek karattru minnhom Martina li fid-dram kienet għamlitha Claire Agius u l-karattru l-ieħor maħbuba tagħha Stefania, Stephanie, li Fid-dramm kienet ħadmitha Angèle Galea. U daw they re-enact din il dan l-interrogazzjoni kull darba u naturalment joħorġu affarijiet ġodda u hekk. U li hemm interessanti wkoll li they switch roles. Jiġifieri kultant is-supretendent tagħmilha dik li kienet involuta, ħa ngħidu hekk, fil-qtil proprja u kultant tagħmilha l-oħra. U interessanti wkoll li jaqilbu mill-interrogazzjoni għar-relazzjoni ta' bejniethom. So, dik kienet daqsxejn diffiċli biex tinkiteb li ma toħloqx konfużjoni, ħa ngħidu hekk. Imma fortunatament id-direttriċi jew id-direttur Leanne Nabeel għamlet biċċa xogħol vera tajba u rnexxielha Tagħmel dramm vera tajjeb. Qed insemmu daw iż-żewġ karattri, ma nafx hemmx karattri oħra li jżejnu il da dramm imbagħad. Le, din hija two hander u għalhekk kien challenge ieħor għalija qatt ma ktibt two hander dejjem kelli fid-drammi l-oħra jien kelli sitt drammi sħaħ propja hawn full length place, jiġifieri dik kienet l-interrogazzjoni kienet il-ħames waħda u fid-drammi dejjem jonqsu ħafna drabi l-ammont ta' atturi f'kull dramm. Dik kienet Two Hander, daw it-tnejn min-nies biss, daw iż-żewġ maħbubin tul id-dramm kollha, kollu. Din qed issemmiha bħala sfida l-fatt li għandek żewġ karattri u inti għadtli domt erba' snin sħaħ taħdem fuq dad-dramm. Domt erba' snin, on and off. Kultant tkun ħanaq ta' qalbi għax ma nibdiex inġibha kif irrid jien. U jien jekk ma nkunx sodisfatt hundred percent ma ntellagħhiex. Semmejt li drammi oħra li diġà ħdimt fuqhom għal Fej Drammi.
Fil-fatt l-ewwel biċċa xogħol li ppubblikajt kienet ħrafa għat-tfal u għall-kbar, iktar għall-kbar. Kien jisimha Getsu u kienet ħrafa dwar Brimba li kien ktieb eżistenzjalist immens. Fl-istess żmien tellajt tliet drammi fin-1981, tliet drammi qosra, u dik kienet il-bidu tiegħi fejn jidħlu d-drammi. U mbagħad għamilt Ir-Rewwixta ta' Qassisin li telgħet fl-1985, u mbagħad kien hemm waqfa ta' 23 sena. Kulħadd jgħidli għalfejn mhux qed tikteb, għax Ir-Rewwixta kienet suċċess kbir. Imbagħad bdejt permettini nitla' u mbagħad dwar minorenni dwar menopawżi minorenni u muturi high speed, kull erba' snin telgħet waħda mbagħad. U mbagħad mela hawn xi manikomju li hija l-favorita tiegħi. Mbagħad l-interrogazzjoni. U dis-sena tellgħet, jiġifieri ksirt il-pattern għax wara tliet snin. L-arrest ta' Danny Weed li wkoll hija bbażata fuq Daniel Holmes li kien ġie arrestat fuq. Ekku, ekku, ħadt pjaċir li rnexxielek tidentifika l-favorit, ix-xogħol favorit. Aha, għax. X'kien għax is-soltu ġieli anke meta nsaqsi dak li jkun jgħidli isma' ma nistax nagħżel. Aha, le, huwa favorit tiegħi by far għax Huwa ambjentat ġo sala fejn kienet ommi for recovering u hekk. U dis-sala kien fiha erba' karattri, inkluż ommi, li kienu karattri tal-ġenn. Jiġifieri x-xewqa ta' kull awtur li jsib erba' karattri qegħdin miegħek, allura kull meta kont immur naraha kont nieħu n-noti u x'jgħidu għax kienu vera karattri colourful. U rnexxieli noħroġ dan id-dramm. Ejja mmorru lura għall-interrogazzjoni, għaliex inti spjegajtli l-qafas tajjeb ħafna, imma kien hemm xi messaġġ partikolari forsi li xtaqt tgħaddi? Ħa nkun daqsxejn blunt, ma tantx nemmen bil-messaġġi, dawk inħallihom għall-omeliji ta' nhar ta' Ħadd għal.
Blunt understatement hawnhekk. Għax int meta tikteb letteratura, l-letteratura mhijiex qiegħda hemmhekk biex tagħti messaġġi, imma jekk Hemm messaġġ li ħareġ mid-dramm u forsi kien intenzjonat, hija l-idea ta' negozjanti u żviluppaturi kbar li jkollhom konnessjonijiet mal-politikanti u mal-pulizija li jirnexxilhom bl-intervent tagħhom jitfgħu kollox taħt it-tapit. Jiġifieri dawn affarijiet li dejjem kienu jsiru u għadhom isiru sal-lum. Jiġifieri jekk hemm messaġġ li kelli noħroġ mid-dramm huwa huwa dak. Ftit iktar kmieni semmejt li l-erba' karattri li kienu għoġbuk illi inti xkont tieħu litteralment in-noti fuqhom. X'tixrob f'karattru l-ewwel inti, forsi dik il-ħaġa li vera tolqtok f'karattru? Id-drammi tiegħi jvarjaw. L-ewwel drammi tiegħi kienu iktar fuq ideat. L-ewwel dramm tiegħi Rewwixta kien iktar politiku u kien iqabbel iż-żmien ma' li konna għaddejjin minnu fiż-żmien li li telgħet. L-aħħar tliet drammi tiegħi ffokajt ħafna iżjed fuq il-karattri. Karattri trid tosserva, jiġifieri per eżempju dwar menopawżi minorenni u muturi high speed, hija mibnija ħafna fuq osservazzjoni tiegħi tal-imġiba ta' ċertu ta' ċertu nies. Għadni niftakar wieħed kellu tattoo hawnhekk imma kienet impressjonatni u daħħaltha fid-dramm. Jiġifieri karattri ntihom importanza ħafna fl-aħħar drammi drammi tiegħi. L-interrogazzjoni rebaħ il-Premju Nazzjonali għall-Ktieb. Xi tfisser għalik dil-biċċa ta' xogħol? Tfisser ħafna, nħossni onorat li rbaħtu. Ma kienx l-ewwel submission tiegħi, jiġifieri għax il-kotba tiegħi kollha, id-drammi tiegħi huma kollha ppubblikati, il-maġġoranza tagħhom huma ppubblikati minn Klabb Kotba Maltin. Dan huwa eċċezzjoni, dan ppubblikat minn Teatru Malta. Ifisser ħafna għalija, jiġifieri ħassejtni kuntent li rnexxili fl-aħħar nerbaħ il-premju. Miegħek b'mod partikolari tkellimna ħafna fuq id-drammi, għal dawk forsi li jixtiequ jimirħu fejn jidħlu, fejn tidħol kemm kitba u teatru, forsi anki jiktbu xi dramm. Il-parir tiegħek. Ħa ngħidlu, il-kitba hija bħal meta titgħallem strument. Jekk ma tipprattikax kuljum, ma tasalx. Jiġifieri ma tistax jekk titlaqa' titilqek. Jiġifieri hawn ħafna min jaħseb li l-kitba hija ispirazzjoni. Ispirazzjoni hija ħamsa fil-mija tax-xogħol. Ħafna mix-xogħol huwa donkey work, Taħdem sigħat sħaħ, tqatta', tarġa' tibda. Niftakar meta kont qed nikteb Getsu, kien ħadli sentejn sħaħ ġieli nikteb u kont dak iż-żmien nikteb iktar b'mod regolari. Ġieli jnexxilek tikteb sentenza, ġieli ma jnexxilek tikteb xejn, ġieli paragrafu. Tarġa' tirrevedi, tirrevedi, jiena nemmen ħafna fir-reviżjoni u tarġa' taraha u kollox dejjem tibqa' ssib. Li kelli tajjeb fl-interrogazzjoni kienet li għamilt public reading għal grupp żgħir. Allura dik ittik ħafna insight kif jarawha ħaddieħor biex tgħinek tirrevedi x-xogħol qabel jittella'. U dik l-ewwel darba li għamiltha kienet fl-interrogazzjoni, jiġifieri ħadmet ħafna. Proset mill-ġdid u grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Grazzi.